Antie tu me masani ka winjo ka. Eh. Tapara para ndalo ga omere ndi pare mbi moko bwana kama ne koro Rihanna ndo awere gi Chris Paul.
Eh. Me kwa sunge kwa mera ndalo makora akon akon akon wero gini.
Eko. Yo eko.
Eko ndugu. Ora amani ya kodhi timu kolabo gi Two Face Dipya. Eh. Ila tengo remix mara gini. You are my African queen. Eh. Mara mara tengo. Bwana gino nochando wa. Eh? Gik ma nomono wasomo ne ng'eny. Mago koro ne ndalo no ni rwakri nade. Bwana ndalo cha ne an yo mera ma para para le pantie tume ma kawinjo kata para para le pa mag yo. Gima na tue bada omera ma matue tue moro wiya kama. Donge na mag fufu. Ibiye mi bibidi sen. Bibidi sen to mera. Ndalo no inge ni se no te. Donge se no te bibidi ne.
Ndio useme tepike tu kama letni. Kama wapi? Elasto to plus. Elasto plus. Elasto plus no kuketi kama letni kende. Yike tena kama kende suwa. Eh, ni baba baba bila. Ah, yeah, yeah, yeah mena nyako kende kano wacho nyako ma wacho Kiswahili mana nyako momia mia luor kendo ipuodhe Eh, to biro gweng' ndalo Krismas. Ni gin gibiroga mana ndalo Krismas. Eh, to ne girwako pat pat moro ma wiye alum to gwaye bilumlumi. Pat pat nobeche ne rach. Kata pat pat moro ma gwaye bilu to wiye rachar. Eh. Ai, mena pat pat no ne bero mena makani no nyako ma ne rwake. Eh, moro be ing'eyo ko kaka kata ka nyako dala gi gichandore. Mm. Eh, ing'eyo ko pat. Kata ing'eyo gi gimidhi nyiewo ne. Ting'iyo ko pat ne. Opato neno orwako mano. Kineno korwako ogu moja moro ma tiende oke, opato nindo koni to tiende onindo koni. Mano kata chips ok inyiew ne, en ichieke to kel ne. In mon next time kama en bochiek dala ba. TV. To in emi kuogo kuogni.
Wadhi kodi yawo Eh. kama en to chiek kuro. Dala ji ok dhi yawo, titero ng'ato e thum, iwacho niya. Kendo irino ni niya, ne nyako ne. abiro omi kanyo Friday godhiambo adwa nena ne kaka idwa dhi rwako yani osewuo kodi monyisi nyaka ni pod idwa ne kaka idhi rwako eh, matinde nyie matinde sayago eh, dhano mafuzanyako mwana macha dhano manwanwanthi koro wasehero

Digo tu kublia boro, ne kublia moko mitwero go tada. Eh, yo ni mesa kama nango kana. Mara ile point mara gwe. Mara ile point mara gwe.
Mano kaka ni chendo. Na rono piny na ber, diero bana tinde Nairobi ka dong tinde okethre. Nairobi tinde okethre malich. Nikech eh, iyudo ka nyiri gitindo giwuondre ni koro giwacho gigolo chal ka gima ginyisi gima nyaka inyiew ne gi gima nyaka gicham. Iyudo kata ka gigo mbaka niya, na nyango guogi cha ni koro paro ni konyiew na kata mana mana kwani simu tang'o. Mm. An naoka kwa simu. Be pod adwa chame to ropa. Nonyiew kende.
Iwinjo. Yaani oseng'eyo nyaka yaani ging'eyo ni simu to nyaka kal. pesa ni bende nyaka cham lewni be nyaka inyiew iwinjo to koro gima lit niya ok ginyisi chuth ni an to mara kichopo e simu to koro Koro iwinjo, eh, ilog e nam. eh, koro ing'iyo kaka itimo Eh, ok meme ineno ka jomoko baro winyini Ibaro wiyi yine. dong ibaro wiyi koko yani yani ma- Oh, eh, yani. wiyi zila. Dong yani we baro wiyi yani kikona asilala ng'ama dhako go Eh, to kidwaro eh To nitie kama igoye, igoye kidi.